Çagam iki sözüň başy çatyp bilenok, bellur ýaşy gelende-de entek öz ugruny saýlap bilenok, kim boljakdyna karar berip bilenok diýip, ene-atalar aýdýarlar. Sebäbi nämedenkä? Muň esasy sebäpleriniň biri, kitaby az okaýar çaga. Kitap okamaýar diýeli has dogrusy. Indi öýde kitap okamaga pursat döredilmeýän bolsa, öýde kitap okama sagaty ýok bolsa, çaga okamaýar. Muň üçin näme etmeli? Ene-ataň ilki özi okamaly. Ilki özi görkezmeli, nusga bolmaly. Çaga şondan soň edip başlaýar. Şu wagt ejemiz, kakamyz ýatlamazda iň köp hereketler biziň ýadymyza düşýär-de. Diýeliň ki, futbol oýnadamyzda şo ýadymyza düşýär. Agaç ustasy bolsa şu ýadyma düşýär. Hä, kitaby köpräk okan bolsa elinden meň dädem pahyram kitaby elinden düşürmeýärdi. Ynha, hiç düşürmeýär kitaby. Kitaby elinden düşün düşürmeýän bolsa, kakamyz, ejemiz kitap okap duran bolsa, öýümizde kitaphana bar bolsa, çaga kitap okap başlaýar. Bu-da şu diýmek, o çaga öz durmuşyny özi saýlamany öwrenýär ýuwaşjyklann diýmek. Geplerini sahyblap gürlemeýär. Pert-pert jogap berýär. Dünýägaraýşy, fantaziýasy uly bolýar. Mysal aýdýan, şu wagt görnetin diýip bir söz aýtsak, şu wagt köp çaga düşünmeýär. Näme diýmek bu? Ýa ahbetin diýsem, näme diýmekdigine düşünmeýär. Okamaýan düşünmeýär aýtsagan bu sözleri. Köpräk okamaly. Ýöne dogry kitaplary okamaly. Hemme kitaby okap oturmaly däl, dogry kitaplary okamagy ene-ataňa özi maslahat bermeli, nähili kitap okajakdygy barada. Ynanyň, öýde kitap okama sagady bolmasa, çaga kitap okamaýar. Ýagny, öz-özünden onuň kitabyň möjegi bolup döremegine ýa kitap söýer bolup döregine garaşmaň, o bolmaýar. Oňa siz hökman nusga bolmaly. Kitap okamazlygyň zyýany barada biraz durup geçeýin. Njaň gaýtalaýan problemalarymyz bolýar-da, öz-özüni düşündirip bilmeýär. Gep-söz ýerinde bolmaýar. Belki az-owlak bellir derejede sakybyrak bolmagam ahmal. Çaga nirden öwrensin baý-baý türkmen sözleri bilen gürlemäni? Telefon ýanap oturan bolsa ýa öýünde gerekli-gereksiz multfilmleri seredip oturan bolsa, gerekli-gereksiz şou programmalaryny seredip oturan bolsa nirden öwrensin ol gürlemäni? Baý sözlügi nirden öwrensin? Ýene bir zat bar. Mysal üçin biz okumana gelýär-de çagalar. Altynjy, ýedinji klas, sekizinji, dokuzynjy klas tapawudy ýok. Şo çaga hiç hili iňlisçe, rusça öwrenmedik bolaýsyn. O hiç hili mesele ýok o taýda. Ýöne şo çaganyň kitap okaýan bir geçmişi bar bolsa, biz şoňa gatan satlyk bilen öwredýäris galan dilleri. Gatan satlyk bilen. Men şu wagt diýelim ki, fransuzça öwrenjek bolsam, men fransuzjanyň F harpynam bilemok. Ýöne balamda öwrenmeli öýdýän, öwrener. Näme üçin? Çünki kitap okama endigim bar. Okabilýän. Ha, kitap okamaýan çagada näme bolýar? Biz gaty kynçylyk çekýäs. Gaty. Onda oza saýlamaly bolýar, harp bilýärmi, bilenokmy, öň okanmy, okamadykmy diýip saýlamaly bolýar. Öň okamadyk bolsa, ýa kitabam okamadyk bolsa, we bu elinde-de telefon bar bolsa çagaň, biz ony Nädip sapa öwretmäniň aladasyny edýäs? Dogrudanam alada bolýar bize. Dogry kitaplary okaýan bolsa, kiçikä ýa-da uluka maşgala durmuşam gowy bolýar-da, kän psihologa-da bir mätäç bolmaýar. Şu kitap şoň psihology bolýar. Ýagny ýüregi synyp atyp kitaba ýapyşýar, dert çözgüt gözlänip atyp kitaba ýapyşýar. Hä, ýene bir zat, kitap okaýan adam üçin ChatGPT ýaly AI-laram kömekçi bolýar. Mogallymy bolanok. Kitap okamaýan adama olar mugallym bolýar, ynanyň. Käbir adam ýalňyş zat öwredýär. Ýene näme peýdasy bar? Näme öwrense öwrenäýsin. Çalt öwrenýär. Dünýägaraýşy uly bolýar. Daşary ýurda, içeri ýurda, oňa muňa okuwa gidende täze zatlary öwrenemen bir bolanda seň bir aýda okajak zadyňy üç günde öwrenibilýär. Sebäbi çalt okaýar. Aşagy ýazgyly kinolar görlende kitap okaýan adam okap ýetişýär şony hökman ýagdaýda. A kitap okamaýana endik bolmadyk adam ynanyň perewodyny açsana men orsça görjek diýýär göni. Aşagyny okap ýetişenokda. Şeýlede aýdyp bilýän öz tejribämden matematika tejribämden kitap okaýan çagalara maksimum iki gezekde temany düşündirip bilýän bolsam kitap okamaýan çagama çagalara on bäş gezek iki gezekden düşündirmeli bolýan da. Ýani her gezek şo bir zady täzeden gaýtalamaly bolup bilýän. Çünki kitap okýan çagaň kellesinde kitaba degişli ylym-bilim köpräk bolýar, kitap okaýan telefon oýnaýan çagaň kellesinde oýunlar, gerekli-gereksiz şowlar, gerekli-gereksiz peredaçalar we şoňa meňzeş zatlar köpräk bolýar dany, kitapdan geljek peýda ýa-da biziň aýtjak zatlarymyzdan geljek peýda kän giribilenok, kyn bolýar. Bäş alym bilen oturyp duruşsaň, altynjysy sen bolarsyň. Bäş millioner bilen oturyp turuşsaň, altynjysy sen bolarsyň. Bäş sany akmak adam bilen oturyp turuşsaň, ýene-de altynjysy sen bolarsyň. Şoň üçin daş-töweregimizdäki adamlara üns bereliň. Ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly, bilbil guşy bizi gül äkider, garga bolsa, haraba.

Yeah, yeah, love line. Yep, yep, yep. Adamlar görüşüňiz ýaly 75 dollara çenli galdyrdyk adamlar şonda da bilmedi. Indiki nähilek pul e, ýaşma etmek isleýän bolsaňyz kommentarlarda belläp geçiň. E näme diýýäňiz adamlar? 75-e 300-e 400-e çykan bolsa bilerdiler zat. Olar ýaly zat ýok. Adamlar prosta geografiýany bilenok. Näçe eden ýazan. Bilmemezlikleriniň pul bilen Balansygy ýok ýa. Asyl asyl bize diýen zady şul. Sizle asyl 200 dollara, 300 dollara çykaňyz ýok. 500 müňden ediň erkek bolsaňyz diýerlerde. Ýani Bilmeýän adam näme 500 lira. 70 ýaşa çenli geldik şu wagt näçe ylgadyk eýýäm ýa şoň üçin ylgasyňyz gelenok bizem ýani dowamly. Boldy. Ýenede görüşýänçäk indiki seriýalarda. Hoş sag boluň. Sag boluň. Siz bilen ýene bir gezek Nowruz däl, Nawruz.